Wel, helo a croeso yma i Ogof Siôn Corn. Ie wir. Wel, mae wedi bod yn amser prysur, a mae amser prysurach i ddod fi'n siwr. Ond fel diolch i'r rhai ohonoch sydd wedi bod yn ordro fideos a dod yma i'r ogof i gweld fi, o'n i'n meddwl fydden i'n darllen stori fach i chi. Ie wir, un o fy hoff storïau hefyd. Siôn Corn a'r anrheg gorau un gan Tudur Dylan Jones. Nawr de, chi'n barod? Dewch i ni fynd. Mae'r Nadolig eto'n agosáu pan fydd plant bach Cymru i gyd yn eu gwlâu. Yn disgwyl ymweliad gan yr annwyl Siôn, yr hen ddyn mwyn sydd o hyd ar y lôn. Ac i Nadolig bu'n brysur, brysur yn gwneud anrhegion a'i lapio mewn papur. cael help y corachod pob un wrth ei waith, yn paratoi ar gyfer y daith. Pob corach bach yn trefnu a chario, rhai'n creu a rhai'n lliwio, a'r rhai wrthi'n lapio. Pob anreg yn dwt yn y car llusg mawr ac yn barod i gychwyn o fewn yr awr. Ydy'r rhestr yn barod? gwaeddodd Siôn. Mae 'na filoedd o dai o Fynwy i Fôn. Yna daeth ateb gan un o'r corachod. Ydy, Mister Corn, mae popeth yn barod. Pob anrheg, medd Siôn. Pob carw yn ei le, yn barod i hedfan dros wlad a thre. Ydyn, Mister Corn. Sdim rhaid i chi boeni. Dim ond dilyn y rhestr a chaiff neb ei siomi. Ac i ffwrdd â Siôn yn uchel i'r awyr, a'r ceirw i gyd yn barod am antur. Fe aeth i Gasnewydd, Y Fenni, Caereinion, Llanfyllin, Glyn Ceiriog, Bryneglwys, Llanarmon, Wrecsam, Yr Wyddgrug, Llandyrnog, Bodfari, Conwy, Bangor, Sir Fôn a Phwllheli. Pob aelwyd yn dawel a'r mince pies a'r moron yn cadw'r holl geirw a Siôn yn reit fodlon. Trawsfynydd, Dolgellau, Corris, Llanwrin, ond wrth deithio i lawr i gyfeiriad Caerfyrddin, ac wrth edrych ar restr yr holl anrhegion, aeth Siôn yn welw a theimlo'n ddigalon. Er bod llu o anrhegion yn llenwi pob sach, doedd yna'r un anrheg i Gwydion Bach. Y bachgen gorau a fu drwy'r flwyddyn. yn diolch, yn helpu ac yn bwyta ei grwstyn. Chwiliodd Siôn drwy'r holl restr faith. Roedd ei galon ar dorri a'i lygaid yn llaith. Yn sydyn, daeth syniad o rhywlen ei ben, a chydiodd mewn papur ac amlen wen. ac ysgrifennodd i neges o'i galon, cau'r amlen a rhoi arni'r enw Gwydion. A'r bore hwnnw roedd holl blant bach Cymru ar ben eu digon ac wedi syfrdanu. Anrhegion lu yn eu disgwyl ben bore, Ond gwydion bach gafodd yr anrheg ore. Un amlen wen wrth droed ei wely, ac wrth ei hagor, dyma ddechrau goeni. Roedd Miriam ac Olwen, ei chwiorydd mawr, yn chwarae ar ddoli ar pram ers dros awr. Gofynnodd Mam, Be gest ti Gwydion? Dw i 'di cael nodyn gan Siôn. Paid bod yn wirion, meddai Dad yn syn wrth y bychan. Ond yma, dyma Gwydion yn darllen y cyfan. Annwyl Gwydion. Does dim anrheg i ti heddiw fel pawb arall, mae'n flin gen i. Ond paid â phoeni, fe gei di anrheg well. Dwi am i ti ddod ar daith bell, bell. I wlad yr iâ, i ngartre i, ac unrhyw beth yno a weli di. Fe gei di'r cyfan pob anrheg sydd yno. Bydd hwn yn Nadolig sy'n werth ei gofio. Ac oherwydd dy fod yn angel o fachgen, Byddi'n rhannu pob peth gyda Miriam ac Olwen. Gobeithio y cewch chi hwyl ar y lôn, cofion cynnes a hwyl fawr. Siôn. Ac yn lle chwarae gyda'r ddoli a'r pram, dyma Miriam ac Olwen a dad dam mam yn cidio yn gwydion yng nghanol y papur a'i godi yn uchel a'i daflu i'r awyr. Dyma'r Nadolig gorau i gyd, cael mynd gyda'i gilydd i bellter byd, a chael cwrdd â Siôn yng Ngwlad yr Iâ, y cyfan am fod Gwydion yn fachgen mor dda.